פאר בר מצוות און פארן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס. אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך פאר פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין. אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ. נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ. מיר שיקן ארויס די ביכער וואו איר פארלאנגט.
א גוטן אוונט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. אויף אונזער היינטיגער פראגראם האבן מיר דעם כבוד צו פרעזענטירן אן אינטערוויו מיט זכריה גאלדען, אדער אויף ענגליש Zach Golden, אן אקטיוויסט לטובת אידיש אין לאס אנדזשעלעס,

וואס מיר פרעזענטירן באלד. איך האב אגב געהאט דעם כבוד צו שמועסן מיט זכריה גאלדן פארגאנגענעם זונטאג דעם ניינטן נאוועמבער אין דער היים פון חנה רייזל שימעל וואס פירט אן מיט דעם וועסט האליוואד אידיש שמועס קרייז און אויך געהאט דעם פארגעניגן זיך צו באקענען מיט אנדערע לאס אנדזשעלעסער אידישיסטן. און שפעטער אין פראגראם וועלן מיר הערן פון אונזער ארכיוו פון מיט א יאר צוריק מיין שמועס מיט סרוח'ל שעכטער רעדאקטערשע פון פארווערטס מיר האבן אויסגענוצט די געלעגנהייט פון איר אפמערקן פֿינף און צוואַנציק יאר ביים פארווערטס צו רעדן מיט מער ווייניגער א יאר צוריק האט הנאה פון אונזער פראגראם. מיין נאמען איז זכרי' גאלדען, דאס הייסט זעק גאלדען, אבער אין די אידישיסטישע קרייזן זיי רופן מיר אן זכרי'. איך בין געבוירן געווארן אין מעדיסאן וויסקאנסין, אבער נאך בין איך געווען צוויי יאר אלט בין איך געווען אין וויניפעג, און ווען איך בין געווען אכט יאר אלט האבן מיר זיך איבערגעקליבן קיין לאנג ביעטש קאליפארניע און דארטן האב איך זיך אויפגעוואקסט, און ווען איך בין געווען אכצן יאר אלט אדער זיבעצן יאר אלט אין מיטל שול וואו האב איך געהאט א געלעגנהייט זיך צו לערנען אידיש פון א חזן דוד קען, ער איז געווען א לעבנס געבליבענער פון חורבן. איך האב שטודירט אין מעקאליסטער קאלעדזש אין סעינט פאול מינעסאטע, אבער נאכדעם בין איך געגאנגען אין ראבינער שול איך האב געהאט א סמיכה אין א קאנסערוואטיוו קאנסערוואטיוו סמיכה און נאכדעם האב איך געגרינדערט דער מוסטער וואס הייסט וואס איז א שול און אויך קולטורעל צענטער מיט הענרי האללענדער ער איז דער ערשטער מענטש אין דער וועלט וואס האט פארקויפן אידישע ביכער אדער ביכער אויף אידיש צו זיין ספעציפיש, און יעצט איך ארגאניזיר אידישע אונטערנעמונגען דא אין לאס אנדזשעלעס, איך בין געווען דער מירטהעלפער אין פארווערטס, אבער יעצט בין איך ארויס פון דעם און איך פאקוסירט נאר אויף אידישע אונטערנעמונגען דא אין שטאט.
אקעי, לאמיר צוריק קערן צו דיין פריערדיגן לעבן, דיין ערציאונג אין אידיש, ווי אזוי ביסטו געקומען צו אידיש? יא, און
אלע די באבעס און זיידעס האבן גערעדט אידיש, אבער נאר איין באבע האב איך גוט געקענט אין מיין לעבן, דאס איז מיין באבע שולמית, זי איז זי האט אנטלויפן פון חורבן א דאנק סוגיהארא, זי האט באקומען זיין וויזע צו גיין און צו פארן אין יאפאן און נאכדעם אין סיאטעל און זי האט זיך באזעצט אין מאנטרעאל און יא איך האב געהאט א געוויסע געלעגנהייט צו שמועסן מיט איר, אבער זי האט גערעדט דער ליטוויש און אידיש, און איך האב געהאט נישט קיין סאך ערפארונג מיט אזא אקסענט צו האלטן גוטע שמועסן, אבער עס איז דא געוויסע פונקטן ווען איך האב געהאט גוטע שמועסן מיט איר, אבער קודם כל האב איך נישט געהאט קיין סאך אידיש ביז איך בין איך האב זיך באשלאסן צו גיין יעדע וואך אין מיט הרב חזן דוד קען און ס'איז געווען א טייל פון מיין פארשטעלונג מיין לעצטע יאר פון מיטל שול האב איך זיך באשלאסן צו געבן א פארשטעלונג און וועגן יידיש און צו אויסצולערנען יידיש און און צו זינגען אויף יידיש און ס'איז האט געדויערט א גאנצע יאר, ער איז נישט קיין פראפעסיאנעלער לערער, איך האב געהאט אן איינפאל ווי צו ווי אויסצולערנען א שפראך פון פראנצויזיש און מיין נארמאלע קלאסן אבער איך האב נאר אים געפרעגט אה ווי צו ווי צו זאגן דאס אדער יענץ און און ער איז ער האט געמאכט זיכער אז איך זאל רעדן נאר אידיש אין אונזער שמועסן אין אונזער אין אונזערע צייט צוזאמען ער האט געהאט אסאך מוט צו מאכן זיכער אז איך זאל רעדן א אידיש וואס קלינגט אזוי ווי אידיש, דאס הייסט עס גייט אראפ און ארויף, עס קלינגט נישט אזוי ווי דייטש, דאס איז די סאמע וויכטיגסטע פונקט אין זיין לערנען, און דאס האט מיט מיט מיר געקלונגען מיין גאנצן לעבן, און נאכדעם האב איך בין איך געגאנגען אין ראבינער שול, אבער איך האב נישט געהאט קיין אהנונג עס איז דא אנדערע מענטשן וואס רעדן אידיש וואס זענען מיין דור, איך בין זייער איזאלירט, איך האב זיך געפילט אזוי ווי די טעכטער פון לוט, דער לעצטער מענטש אין דער וועלט וואס זאל רעדן אידיש. ווי צו זאגן, דער חורבן איז געווען שווער, און ס'פארוואס איך האב געזאגט, פארוואס נישט נעמען צוריק וואס איז פון אונז געגזל'ט, אונזער שפראך, אונזער קולטור, און ס'פארוואס איך האב זיך געקליבן צו גיין אויף אזא גאנג, און איך האב געזונגען אין מיטל שול קום אהער דו פיזראפצו, א פולער זאל וואס

ער האט געהאט אלע די די ווערטער און די ניגונים פון זיי זייער זייער גוט, און ס'איז געווען א טייל פון מיין פון מיין קינדער מיינע קינדער יארן, און נאכדעם האב איך געהאט אביסל מוטיגונג אז יא אלע די מענטשן ארום מיר האבן געזאגט אז אידיש איז א טויטע שפראך, אבער איך האב געהאט א חוש פון נקמה אפילו פון לכאו' פון אז יא איך דארף האבן שטרעבונגען צו צו און מי צו באנייען אונזער קולטור און שפראך און אינמיטן רבינ'ס שול בין איך געגאנגען אין א אידיש פארם און איך האב געהאט זעקס וואך צו נאר צו רעדן אויף אידיש און צו לערנען אביסל לערנען זיך אביסל מער גראמאטיק, איך האב דאגות און צרות מיט גראמאטיק אבער אבער יעצט אלס א לערער פריוואטע לערער האב איך געהאט איך שעפ יניקה פון מיינע צרות מיט דעם און געב איבער וואס איך האב זיך געלערנט. און יא, אבער אין מיטל ראבינער שול האב איך געהערט אסאך. שארפע ווערטער, פארוואס אידיש, פארוואס. מישן זיך אין א טויטע שפראך און אזוי ווייטער. און שפעטער ווען איך געווען אויס פון ראבינער שול. האב איך געהאט נישט קיין נישט קיין איינפאל וואס צו טון, איך האב נישט קיין חשק צו צו דינען אין א נארמאלער שול, און דערפאר האב איך. געקוקט נאך אנדערע געלעגנהייטן צו צו טון עפעס מיט אידישקייט אדער אידיש, און איך האב געזען אינמיטן קאוויד ס'איז דא סטיפענדיעס צו גיין אין אידיש פאך, און דער און דארטן האב איך געזען נאך אידיש פאך א שטעלע וואס וואס זיי האבן דעמאלט פארגעשטעלט אלע די וואס האט גענומען אנטייל אין אידיש פאך צו צו גיין אין פארווערטס. און זיין א פארוואלטער פון סאציאל מידיע, ס'איז נאר נישט פולשטענדיג נאר טיילווייז, אבער עס איז געווען עפעס צו טון מיט אידיש, און אלל די מענטשן וואס האט מיך נישט געגעבן קיין גוטע ווערט פון מיין אידישע ליבשאפט צו זיי האב איך האב איך געזען אז יא אפשר ס'איז א ס'איז א פראפעסיאנעלע ראלע פאר פאר אידיש אפילו אין אין אונזער וועלט מיט אונז היינט צוטאג. אין רבינ'ס שול איז דאך געווען אזעלכע מענטשן וואס האט זיך געלערנט אידיש און מיר האבן געמאכט א קליינע קרייזל צו לערנען שבע סוכות איבער איבער לערנען איבער נישט איבערזעצונג אבער זי האט קאריזשירט און געמאכט צו א מיטלדיגע ניווא שלום עליכם'ס מותו פסח מיר האבן עס געלערנט יא יא דעם חזנ'ס מיר האבן עס געלערנט צוזאמען און ס'איז דא א רב ר' פנחס גילער מיר האבן שטודירט צוזאמען רבי נחמן פון ברסלב סיפורי מעשות אויף אידיש ער האט געהאט א מעשה אז ער האט זיך געלערנט אביסל אידיש צו כדי צו זיך צו זיצען אין א שיעור פונעם רב דעמאלט אין ישיבה יוניווערסיטי. מיין ראלע, וואס איך האב געטון האט זיך אנטוויקלט צו זיין נישט נאר א סאציאל מידיע פארוואלטער אבער אויך א שרייבער און איך האב געשריבן אפאר ארטיקלן אויף אידיש און און א געוויסע צאל אויף ענגליש און וועגן אידיש אבער נאכדעם האב איך געהאט האב איך צוריק געקערן צו מיין ערשטע ליבע צו וואקסן אידיש דא אין לאס אנדזשעלעס נאכאמאל מיט אלע אונזערע פריינט און אידיש ליבהאבערס דא. יא, לאמיר מאכן א קורצן פעסט פארווערד צום היינט, און ס'איז אויפן שוועל פון א גרויסן טאג אין לאס אנדזשעלעס, דערצייל אונז וועגן דעם אידיש טאג. יא, אין לאס אנדזשעלעס האבן מיר א פראבלעם, ס'איז דא אסאך געוויסע אידישע ארגענעזאציעס וואס האבן אמאל געארבעט אין איין ווינקל אדער נאך א ווינקל אין לאס אנדזשעלעס, אבער ס'איז שווער צו ברענגען אלע מענטשן צוזאמען, אבער ס'איז דא א געשיכטע דא, מירעקל הארט האט געהאלטן א אידיש וואך איך מיין, און לויט מיין מיינונג און ר' שימעל זי האט פארזאמלט מענטשן אין פלאמער פארק, און ס'איז דא ס'איז דא א לאנגע געשיכטע דא אין לאס אנדזשעלעס פון פון אידיש וואס ס'איז דא א זשורנאל וואס איז זייער בארימט חשבון, ס'איז דא ס'איז דא אסאך קוואלען פון אידיש אבער היינט צו טאגס איז אביסל שווער און ס'איז דא נייע דורות פון אידיש ליבהאבערס וואס האבן נישט קיין היים זיי פארשטאן נישט וואו זיך צו ווענדען און און מיט מיט אונזער אלע כוחות האב ערין ערין ווייט און איך האט האט געשיקט א בליץ בריוו צו אלע אונזערע פריינט אין אידיש וועלט דא אין לאס אנדזשעלעס אה לאמיר האלטן א אידיש פעסטיוואל ס'איז עפעס א בליץ בריוו וואס מיר האבן שוין געשיקט עטליכע מאל אבער דאס מאל אנדערע מענטשן האט אונז געענטפערט, און פלוצלינג ס'איז דא א אידיש טאג אויף דער לוח, און מיר האבן נישט קיין, איך האב איך האב קיינמאל נישט ארגענעזירט א פעסטיוואל,

און אויף אלס א פארקירצונג ער איז א טוער. ער שאפט ניסים?
יא, ער שאפט ניסים, ער שאפט געלט פון געוויסע קוואלען, ס'איז ניסים און ניסים, און צוזאמען האבן מיר יא, וואס איז געשעהן? אה ס'איז היברו יוניאן קאלעדזש, היברו יוניאן קאלעדזש האט אים געענטפערט אז זיי זיי ווילן אונז געבן זייערע זאלן זייער ביליג און א דאנק היברו לענגווידזש פראדזשעקט, דאס הייסט סערע בען נור, דאקטאר סערע בען נור האט געהאט א איינפלוס מיט זיי, און ס'איז דא אסאך מענטשן וואס האבן געקומען צוזאם אין אונזער. סערע בען נור פירט אן מיט אידיש לענגווידזש פראדזשעקט? יא, יא, אזוי. און זי איז אויך א פראפעסארין ביי היברו יוניאן קאלעדזש אין לאס אנדזשעלעס. אזוי, און ס'איז דא אסאך מיטגלידער פון אלע אלערליי וועלטס און וועלטלעך דא אין לאס אנדזשעלעס וואס זענען זייער פארשפרייט איינער פון צו אנדערען אבער אין דער פארלויף פון דער צייט האבען אונז אביסעל מער צייט זיך צו אונז זיך צו באקענען. דעם דריי און צוואנציגסטען זונטאג נאוועמבער גיי נאר געבן א קוועטש אויף LA Yiddish דאט ארג, רעדזשיסטרירט זיך, עס וועט זיין א פולער טאג מיט אלערליי מענטשן וואס קומען צוזאמען אין אונזער שמועסקרייז און אזוי ווייטער, זי וועט האלטן א שפילן אזוי ווי דזשעפארדי אויף אידיש, מיר וועלן האלטן שמועסן אזוי ווי איך און מערי קאראל און זי איז א לאנג יאריגע פראפעסאר אין דאן לאס אנדזשעלעס און ס'איז דא רעדעס פון געוועלטע מענטשן אזוי ווי סערע בן נור, מוזיק, א זייער לאנגע קאנצערט, דריי אפשר עס דויערט דריי שעה, מיט אלערליי טיפן פון מוזיק אזוי ווי קלעזמער, מען האט סווינג, מען האט וואס נאך, טעאטער, טעאטער מוזיק, און אויך טאנצען יא א ווארשטאל פון טאנצען פאר. ס'איז אלע מענטשען וואס וואוינען דא אין לאס אנדזשעלעס ס'איז אוממעגליך צו גלויבען ס'איז דא אזויפיל טאלאנט דא אין לאס אנדזשעלעס איז די פעאיגקייטען זענען אביסעל אומפארשטענדליך. איך האב געזאגט אמאל ס'איז לאס אנדזשעלעס איז א שלאפענדיגע. ריז, יא א ריז. פארוואס איז דא אסאך מענטשן וואס רעדן אידיש אבער זיי גייען אין אנדערע שטעט צו פארברענגען? מען האט אפילו די סאמע בארימסטע מענטשן אויף דער וועלט וואס רעדן אידיש זיי וואוינען דא. מיין ביאליק וואוינט דא, זי רעדט אידיש, איך האב געזען דעם עפיזאד מיט איד לייף קרייסיס, ס'איז דא. דער איד פון איד לייף קרייסיס?
יא, דזשעימי עלמאן וואוינט דא, ער איז א באקאנטער מיינער, מייק בורשטיין, יא מייק בורשטיין, ס'איז און און זיי און עס איז דא אנדערע מענטשן וואס וואוינען אין אנדערע פלעצער אויף דער וועלט אבער זיי שטאמען זיי שטאמען פון לאס אנדזשעלעס אזוי ווי מייקל אלפערט און פארוואס פארוואס זאל לאס אנדזשעלעס דער צווייטע שטאט פון די גאנצע פאראייניגטע שטאטן. צווייט גרעסטע אידישע קהילה, ניין? יא א יא פארוואס פארוואס האבן מיר נישט קיין אידישער טאג אפילו? נו יעצט האבן מיר. יעצט האבן מיר. א דאנק דיר און א דאנק אהרן ווייט, ער האט נארוואס דערמאנט דיין נאמען צום גוטן. יא, דאס איז וואס איז געשען. יא. גוט.
איז יא, עס פעלט מיר צו הערן וועגן

זי האט א גרויסע איינפלוס אויף מיין לעבן אויך, און עס איז זייער זייער גוט צו הערן און צו זען וואס איך איך זוך אויף אויף דער אינטערנעט א אידיש וואויס און איך האב געזאגט איך האב געזען זיי מיר מוחל איז זא אזוי עס איז יעצט אקעי יא. וואוילע פרוי.
איז גוט, איז דערצייל נאך אביסל וועגן דער ניסתר, דער ניסתר איז א נייע זאך, רעלאטיוו ניי זינט דער פאנדעמיע, איז דערצייל אונז וועגן דעם, און קודם ווי אזוי קען מען דאס געפינען אויפן אינטערנעט וועגן אינפארמאציע וועגן דעם. דער ניסתר געפינט זיך אין דער ניסטער דאט ארג, דער ניסטער דאט ארג, און דער ניסטער לאס אנדזשעלעס אויף אינסטעגראם און פעיסבוק. עס האט אויך אן אדרעס וואו געפינט זיך פיזיש? יא, אויפן ראג פון זיבענטן גאס און ספרינג ספרינג סטריט. אויפן פערטן שטאק פון אן אלטע באנק בנין.
אין דאונטאון לאס אנדזשעלעס איז פארוואס אונזער פולער נאמען איז דערניסטער דאונטאון דזשואיש סענטער. און אויך איך האב א ביזנעס קארטל עס זאגט דער אידישער צענטער אויפן נאמען פון דערניסטער אין דאונטאון לאס אנדזשעלעס. און ווער איז דערניסטער?
דערניסטער איז א לעגענדארישע שרייבער פון אמאל, ער האט ער איז געווען א טייל פון פונעם כאליעסטער פון די סאוועטישע שרייבער, ער האט ער האט געשריבען א משפחה משבר, אסאך קורצע מעשות וואס האט א טעם פון ברסלב חסידות און אויך איבער רעאליסטישע סאוועטישע ליטעראטור, אבער ס'איז דעמאלט האב איך נישט געהאט קיינע אנונג וואו איז דער מוסטער, אה דאס איז א דאנק הענרי האלענדער, הרב הענרי האלענדער, וואס ער איז דער דער ביכער פארקויפער און האט געוואוסט פון דער מוסטער, דער מוסטער איז מיר קאמיש אז מיר זענען אזוי אין באהאלטעניש אויפן אין קליינע נישט אזוי קליין אבער ס'איז זייער זייער שווער צו געפינען טייל פון לאס אנדזשעלעס טייל און פלאץ אז צו זאגן אז מיר זענען דער מוסטער דאס איז מיר קאמיש און צו האבן א שייכות מיט אזא שרייבער וואס האט א שייכות מיט רבי נחמן וואס האט געזאגט אפילו וואס האט ער געזאגט אפילו אפילו אין אין אין באהאלטעניש געפינען מיר גאט, גאט איז אין דער באהאלטעניש, און דאס איז פארוואס ס'איז א ס'איז א ס'איז א ווארט שפיל פאר פאר אונז. און אפשר פאר די נישט אזוי געניטע אידיש רעדערס וואס ווייסן אפשר נישט וואס מיינט דער נסתר אויף אידיש. דער נסתר מיינט די הידען, יא, אבער די הידען וואן. דער באהאלטענער. דער באהאלטענער, יא. ס'איז באמת אין באהאלטעניש. מיין פלאן פונעם אנהייב איז צו ציען מענטשן צו אונז דורך קולטורעלע זאכן, קולטורעלע אונטערנעמונגען, אונזער נייעס בריוו וואס זענען זייער לאנג און געפאקט מיט פילאסאפיע און איבערזעצונגן פון אידישע פאעזיע, און עס האט גוט געארבעט. מיר האבן געהאט אביסל דערפאלג, אבער נאכנישט קיין סאך אויפבליאונג פון געלט און ביישטייערן און אזוי ווייטער, אבער אויף אסאך, אבער אויף אסאך, ס'איז א, ס'איז א ווארצלעך גראז אפעראציע לאמיר זאגן. אז מיר האבן דריי ראבינער צוזאמען, הענרי האלענדער, איך, און יעלה ראזענפעלד, און מיר האלטן פראגראמען מיט אידיש, מיט העברעאיש, מיט מיט אמעריקאנישע מער קיין שער געשיכטע, און מיר האלטן מיר דאווענען, מיר דאווענען שבת אינדערפרי, מיר האלטן א קבלת שבת איין מאל א חודש, און די הייליגע טעג, און איך זינג אלס א חזן, און מיר יא. דאס איז פאקטיש א שול הייסט עס? דאס איז פאקטיש א שול, קולטורעל צענטער. און מ'האט א תורה?
און מ'האט א תורה, עס יא, מ'האט אסאך מזל אבער ס'איז זייער שווער צו ערקלערן צו א ענגליש רעדנדיגער עולם וואס הייסט א שול וואס האט אידיש און האט קולטור אונטערנעמונגען, אסאך קולטורעלע אונטערנעמונגען, אפילו מער פון אונזער תורה לערנען און גמרא לערנען און אנדערע רעליגיעזע זאכן. עס איז אביסל שווער צו ערקלערן אבער צו אייראפעאישע מענטשן. איך האב געהאט א געלעגנהייט צו נעמען א רייזע ארום אייראפע אין די אידישע קהילות האב איך געזען עס איז דא א מישונג צווישן די צוויי שטראמען פון קולטור און דעת תורה. דער סטעריאטיפ איז אז מען רעדט און שמועסט וועגן קולטור ווארפט מען אוועק די רעליגיע, אבער איר טוט דאס נישט. און דאס איז פאקטיש וואס איז געשען אין אמעריקע ווען ס'איז דא אסאך דרוק פון דער רעגירונג אקעגן אידישער קולטור וואס האט זיך פארבונדן מיט קאמוניסטישע און אנדערע פארבאטענע שטרעבונגען אין אונזער לאנד, און א שוהל פאקטיש איז פשוט אונזער היים נאך קאלטע מלחמה. ס'איז נישט גוט ביי אונז צו האלטן נאר איין האלב פון אונז, אז אסאך מענטשן גייען נישט אין שול און האבן נישט קיין אהנונג ווי אריינצוגיין אין זייערע אייגענע אידענטיטעטן. און דאס איז מיין ענטפער, דאס איז אפשר א וויסנשאפטליכע באמיאונג צו זען אויב ס'איז מעגליך אין אונזערע צייטן, אין אונזערע תקופה, צו געבן אן ענטפער וואס שפיגלט זיך אפ פון וואס מענטשן אין אין נישט מדינת ישראל אזויפיל, אבער אין אירופה און אויסטראליע אפשר, וואס זיי האבן באנוצט.
אז מען דערמאנט מדינת ישראל, ווי אזוי באציט איר זיך צו ישראל? אן א פארבונדענע פראגע, האט איר געליטן פון דרוק פון אנטיסעמיטיזמוס, פון א סכנה וועגן זיכערקייט צוליב די לעצטע צוויי יאר זינט די מלחמה זינט דעם זיבעטן אקטאבער. אונזער באהאלטעניש און אונזער ארט וואס איז זייער שווער צו געפינען איז א מעלה פאר דעם. ס'איז זייער שווער אונז צו געפינען און ס'איז פארוואס מען האט נישט קיין סאך פראבלעמען מיט זיכערהייט אקעגן וואס מענטשן זאל טראכטען וועגען דאונטאון וואס איז וואס האט אסאך פראבלעמען מיט פארברעכונג און ארעמקייט ס'איז ביי אונז ס'איז זיכער ס'איז דא זיכערהייט אבער ס'איז דא פראבלעמען מיט מענטשען וואס קומען פון פארשידענע שטאנדפונקטן וועגן ישראל. ס'איז דא אידישיסטן וואס וואס שטאמען פון פון באוועגונגען. יא, באוועגונגען וואס וואס וואס האלטן זיך נישט אזוי נאנט צו ישראל, און ס'איז אנדערע, ס'איז ס'איז אמת'דיגע ישראלים וואס זענען דא, און מיר דארפן פארברענגען צוזאמען אחוץ דעם אפילו מיט אלע די פראבלעמען. עס איז שווער, ס'איז ביי אונז שווער, אבער איך האב געהאט, ס'איז אן איינפאל וואס איז מיר געקומען זייער לעצטענס, צו צו פרעדיגן אז קהילה'סדיגע פאליטיק און קהילה'סדיגע געדאנקען זאל באנעמען א העכערע פלאץ פון אלע די אנדערע פראגעס און שאלות אין אונזער וועלט, און צו קומען צוזאמען צו רעדן, קומען צוזאמען צו פארברענגען און איינזאפן אונזער קולטור און פריינטשאפט, דאס איז מער וויכטיג, דאס איז מיר וויכטיג, און דאס זאל זיין אונז וויכטיג, און איך מיין אז מיין מוסר השכל איז גוט באקומען, אבער. נישט גרינג, אבער ס'איז וויכטיג נאך אלץ, אפילו אין אונזער אידישיסט וועלט, מיט אונזער בלויזן צווישן דורות, צווישן קוק-ווינקלען, צווישן אלע די סארטן פראבלעמען, ס'איז דא אן ענטפער, מיר צוזאמען דאס דאס הייסט מיר צוזאמען אלס א קהילה איז מער וויכטיג פון אונזער מאראלישע און און אידעאליסטישע איינפאלען ווייל צוזאמען מיר מיר זענען פעאיג און און מיר האבען דעם כח אפצוענטפערען אונזערע גרויסע פראבלעמען וואס רינגעלט זיך ארום אונז אין שטאט אין לאנד נישט נישט נישט ווייט דא, דער תורה איז נישט מעבר לים, ס'איז דא אין אין אין אין ביי ביי אונז אין שטאט ביי אין אינדערהיים. נו יישר כח. יא דאס איז א דאס איז א דרשה.
גוט איז איך איך איך גראטוליר דיר, איך ווינטש דיר נאך אסאך הצלחה, און איך איך זעה אז דו דו. דארפסט נישט הערן פון מיר, דו ביסט אליין באגייסטערט אז דו טארסט זיך נישט אונטערגעבן. יא. און דו וועסט זיך נישט אונטערגעבן, אמת? אמת, און אבער איך דארף זאגן אז ס'איז א זייער לאנג יאריקע טרוים צו זיין דא ביי אין דעם אידישן קול א לאנגע יאר כתוים, און ס'איז עפעס וואס איך האב זיך פארגעשטעלט אין מיינע טעג און פארווערטס, אה, אפשר איין טאג, אידישע קול, דאס איז א העכערע מדריגה. איך דארף דיר מקנא זיין, דו ביסט געווען ביי די פארוואלטונג אין פארווערטס, יישר כח.
דאס איז א מעשה פאר זיך. דאס איז א מעשה, נישט נאר א מעשה פאר זיך, אבער דאס איז און ס'איז ס'איז אביסל שווער צו ערקלערן וואס וואס איז געשען און ס'איז געווען די פאנדעמיע יארן, ס'איז שווער צו פארשטיין וואס וואס איז געשען דארט. נו, איך איך וויל רעקאמענדירן פארן עולם וואס ווילן לייענען דיין ווערק סיי אויף ענגליש סיי אויף אידיש, זיך ווענדן צו פארווארד דאט קאם און זוך אדער זכריה גאלדען אדער זשעק גאלדען, יא.
גענוי.
GOLDEN, און גיב נאכאמאל דיין סאציאלע מידיע יא, און דיינע ארגענעזאציעס.
יא, און ס'איז דא ארטיקלען אויף דער אינטערנעט וואס איך האב געשריבן פאר דער ניסטער, גיי צו דער ניסטער דאט ארג, דער ניסטער לאס אנדזשעלעס אינסטעגראם, ס'איז דא LA אידיש, LA אידיש דעי אויף אינסטעגראם, LAidish דאט ארג צו גיין צום פעסטיוואל. איך האב נישט איך האב נישט געהאט קיין צייט צו ערקלערן וועגן דער זונענשטראל. דער זונענשטראל איז אויף LA אידיש דאט ארג, מען קען עס באקומען יעדע חודש צו צו זען וואס וואס איז געשען דא אין לאס אנדזשעלעס מיט אונזערע אידישע אונטערנעמונגען. ס'איז א רשימה פון פון וואס וואס וועט זיין מיט אידיש דא דא אין אונזער זוניגע אין אונזער זוניגע שטאט?
גוט. אסאך וואס צו נאשן ביי אונזער עולם, אונזערע צוהערערס סיי אין לאס אנדזשעלעס סיי אין באסטן און אויף דער גאנצער וועלט. יישר כח. אמן ואמן. א גרויסן דאנק.

א דאנק פארן הערן, האט הנאה! חשוב'ער צוהערער, דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל, דאס איז די סעידישע קול פון באסטאן, איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל גיין זייער צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן.

אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדערט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פֿינף דרײַ איינס. שלום עליכם!
עליכם שלום!
מיר האבן א כבוד צו רעדן מיט דיר נאכאמאלס רחל, און איך וויל דיר גראטולירן און באגריסן צו פֿינף און צוואַנציק יאר ביים פארווערטס. יא, איך פיל שוין ווי אן אלטיטשקע. ניין ניין ניין, דאכט זיך ס'איז געווען כמעט נעכטן אז דו האסט זיך אנגעהויבן דארט

וויזיע איז געווען טאקע וואס מיין מאגיסטער ארבעט איז געווען, איך האב געמאכט א קוריקולום פון מינאריטעט שפראכן ווי אזוי עלטערן קענען דערציען אידיש רעדנדיגע קינדער, און פארשידענע שפילן און געניטונגען און זאכן אזוי וועגן דעם וועטער, מאכן א ספעציעלע זאך פארן וועטער מיט די חיות, און אסאך זייער נוצליכע צוטריטליכע אקטיוויטעטן פאר קינדער, הענדס אן, וואס מען וואלט געקענט נוצן אויב מען וויל שאפן א שול פאר שפאניש אדער פאר כינעזיש. אזוי דאס איז געווען מיין חלום, און איך האב אנגעהויבן פריפיטשיק אין נײַנצן צוויי און אַכציק, איך האב עס אנגעהויבן מיט צוויי קינדערלעך און דערנאך איז עס געווארן אסאך גרעסער, אבער איינמאל. יא, וואס איז געשען, איך האב דערנאך בין איך געווארן א אידיש לערער אין כנרת טאגשול, און איך בין דארט געווען א אידיש לערער פון דריטן קלאס ביזן אכטן קלאס, און איינמאל קלינגט מיר אן, עס איז געווען נײַנצן אַכט און נײַנציק, קלינגט מיר אן באריס סאנדלער אז ער וואלט געוואלט איך זאל אנהייבן שרייבן פאר זיי, קען איך אריין שיקן אן ארטיקל און ער וועט זיך, ער איז דעמאלט נאכנישט געווען די שעף רעדאקטאר, די שעף רעדאקטאר איז געווען מרדכי שטריגלער, און ער האט געזאגט ער וויל פרישע כוחות. איז קען איך אים שיקן אן ארטיקל? און איך האב געזאגט אדרבה, האב איך עפעס אנגעשריבן, איך געדענק שוין נישט וואס, ס'איז שטריגלען נישט געפעלן, ס'איז געווען עפעס וועגן וואס ער זאגט, איך האב נישט געוואוסט קיין סאך וועגן דעם, בעסער וואלט געווען איך זאל שרייבן וועגן דעם וואס איך ווייס. האב איך געשריבן עפעס וועגן פרויען וואס, און הלוואי וואלט איך געהאט דאקומענטן פון דעם, אבער מיין בליץ פאסט גייט נישט צוריק אזוי ווייט. עס איז געווען עפעס אזוי די מין פרנסות וואס פרויען, אידישע פרויען, ציען, זענען צוגעצויגן די טעג, און דאס איז אים יא געפעלן, ער האט געזאגט דאס וואלט איך נישט געקענט אנשרייבן, איז גוט וואס דו האסט עס אנגעשריבן, ער האט עס געדרוקט, און דערנאך איז ער פלוצלינג געשטארבן, ער איז דאכט זיך געפאלן און און נאך אפאר טעג אין שפיטאל, אזוי דאכט זיך מיר איז ער געשטארבן, און באריס האט מיר אנגעקלינגען און געזאגט אז ער וואלט געוואלט איך זאל קומען און ארבעטן פילצייטיג, וואלט איך געווען פאראינטערעסירט, ס'וואלט געווען מיט בענעפיטן, האב איך געפילט זיך אזוי שולדיג אז איך פארלאז כנרת טאג שול. האב איך געזאגט ניין איך קען עס נישט טון זיי וועלן נישט קענען געפינען נאך א אידיש לערער ווייל מערסטע מענטשן זענען גרייט צו לערנען אידיש מיט דערוואקסענע נישט מיט קינדער האב איך דערציילט מיין מאן לייבלען וועגן דעם שמועס האט ער געזאגט ביסט משוגע געווארן האסט א מעגליכקייט צו האבן אן אמת'ע שטעלע מיט בענעפיטן און האסט געזאגט ניין האב איך איינגעזעהן אז ער איז גערעכט, און איך האב צוריקגעקלינגען באריס און איך האב געזאגט, מיט גרויס פארגעניגן וועל איך אננעמען די שטעלע, און ס'איז געווען א זיצונג מיר, סעם נאריטש וואס איז געווען די פארוואלטער, און איך, די פארלעגער, זיי זאגן פאבלישער, און איך פונעם ערשטן טאג בין איך געווען זייער צופרידן דארט, אבער ס'איז געווען אביסל א קולטור שאק פאר מיר, ווייל איך בין געווען די איינציגע פרוי אין די רעדאקציע, דאס הייסט פרויען אזוי מרים האפמאן האבן אריינגעשיקט ארטיקלען, אבער ארבעטן טאג טעגליך דארט בין איך געווען די איינציגע אין די רעדאקציע, ס'איז פארשטייט זיך געווען א סעקרעטארשע וואס איז א פרוי, אבער איך רעד וועגן די רעדאקציע, שרייבן און רעדאקטירן. איז ווער נאך איז געווען דארט? זענען געווען עלטערע בונדיסטן אזוי ווי יעקב גאלדשטיין און מאיר ראק און חסידים און איך האב ווען יעדעס מאל וואס איך האב גערעדט מיט איינע פון זיי האבן זיי געהאט אזא פארפרוירן שמייכל אויפן פנים ס'איז געווען קלאר זיי זענען געווען נישט באקוועם נישט צוגעוואוינט צו רעדן צו א פרוי, צו ארבעטן צוזאמען מיט א פרוי, ספעציעל א יונגע פרוי, אפשר אויב איך וואלט געווען א פֿינף און זעכציק זיבעציק יעריגע וואלט עס געווען גרינגער, איז די מעשה וואס איך דערצייל איז איינער די מענטש וואס האט ער איז געווען א ער איז א סאטמארע חסיד און זייער זייער קלוג זייער גוט אינפארמירט וועגן אמעריקאנער פאליטיק און ישראל פאליטיק ער קען געקענט דעם נעמען פון אלע מענטשן אין דעם קאבינעט וואס איך האב נישט געוואוסט איז איך רעד וועגן די אמעריקאנע קאבינעט אין די רעגירונג און מיר האבן געדארפט ארבעטן צוזאמען איך ווייס ס'איז אים נישט געווען שווער אז א פרוי זאל זיצן לעבן אים ביים קאמפיוטער אבער מיר האבן געמוזט ארבעטן צוזאמען ווייל איך האב געהאט א רובריק נייעס פאר בני בית. פון געזונט נייעס, רעצעפטן, וויצן, אזוי א לייכטע רובריק, און ער האט מיר געדארפט ארבעטן צוזאמען ווייל ער האט געבראכן די זייטן אויפן קאמפיוטער און ער האט געדארפט מיין הילף צו זאגן וועל דאס דארף גיין דא און דאס וואלט בעסער געווען דא און לאמיר נוצן דאס בילד נישט יענץ בילד. איז אבער איך האב באמערקט אז יעדעס מאל וואס ער רופט מיך זאגט ער אנטשולדיגט און ער רופט מיך נישט ביים נאמען, אלע אנדערע האט ער גערופן ביים נאמען נאר מיך האט ער גערופן אנטשולדיגט, איז איינמאל האב איך אים געפרעגט קענסטו מיך רופן ביי מיין נאמען איך האב עטליכע נאמען

האב איך אים אנגעקוקט, איך האב געזאגט וואס הייסט דו האסט אים גע וואס רופט איר זי אישה? האט ער געזאגט ניין איך זאג אנטשולדיג. איז דאס איז געווען פאר מיר אזוי אזא ווינדער אז אין ג איך בין זיכער ס'איז נישט אמת פון אלע סאטמארע מענער אבער אין זיין פאל איז דאס געווען אן ענין פון צניעות אז אפילו די אייגענע פרוי זאל ער נישט רופן ביים נאמען נאר רופן אנטשולדיגט ווייל ער ס'איז א אזא מין דרך ארץ איך זעה עס ווי א באליידיגונג ער זעהט עס ווי דרך ארץ איך בין זיכער אז דאס איז עס אבער איך האב שוין געהאט גענוג און איך האב באשלאסן איך גיי מער נישט ענטפערן סיידן ער רופט מיך ביים נאמען און ס'איז טאקע געשעהן מיט אפאר טעג שפעטער האט ער מיך ווידער געדארפט רופט ער אויס אנטשולדיגט און איך ענטפער נישט. האט ער געמיינט אפשר הער איך נישט, האט ער געזאגט אנטשולדיגט און איך האב ווייטער נישט געענטפערט, מיטאמאל רופט ער אויס שעכטער! האב איך געגעבן א שמייכל און איך בין צוגעגאנגען, ער האט מיך שוין מער נישט גערופן אנטשולדיגט. וואס זענען אויך געווען פון די אינאוואציעס? איך געדענק זעהר אז דו האסט אנגעשריבן וועגן סקאנדאלן אין דער חרדישע וועלט, קענסטו דערמאנען עפעס וועגן דעם ארטיקל אדער אפשר געווען עטליכע ארטיקלען? יא.
ווען אין מיך אריינגענעמען איז מיין אינטערעס געווען ארטיקלען, פראפילן פון אינטערעסאנטע פערזענליכקייטן, אינטערעסאנטע טענדענצן אין די אידישע וועלט, מיין איך דזשואיש ווארלד, און איך האב געשריבן מערסטנס וועגן דעם, אבער דערנאך איז געשען עפעס וואס האט מיך דערפירט אינגאנצן אן אנדער ריכטונג, איך בין אהיימגעפארן אויף אן עראפלאן פון רוים און איך האב זיך באקענט מיט א פרוי, א אידישע פרוי, און זי האט געזען ווי זי טרינקט נעבעך אסאך, און מיר האבן זיך צערעדט און זי האט מיר געזאגט אז ס'איז מוז זיין באשערט וואס זי האט זיך באקענט מיט מיר, א זשורנאליסט וואס איך זיץ לעבן איר, ווייל זי האט עפעס פון מיר. זי האט געזאגט א באקאנטע רב האט מיך אויסגענוצט, סעקסועל אויסגענוצט, און דערנאך האט ער מיר געזאגט אז ער האט מיך צוגעזאגט אז ער וועט חתונה האבן מיט מיר און ער וועט פארלאזן זיין ווייב מיט אכט קינדער און חתונה האבן מיט מיר, און איך האב אים געגלייבט, און דערנאך ווען איך האב געזען אז ס'איז נישט אמת, נישט געשטויגן נישט געפלויגן, אבער כ'קען גיין רעדן וועגן דעם, און נאכדעם האט ער מיר געגעבן שווייג געלט אז איך זאל נישט רעדן וועגן דעם, אבער איך קען דיר נישט זאגן ווער דאס איז, דאס דארפסטו אליין אויסגעפינען, האב איך געזאגט לאמיר זאגן אויב איך פרעג דיך וואס איז די ערשטע אות פון זיין נאמען וועסטו מיר זאגן? זי האט געזאגט יא, האב איך געזאגט די ערשטע אות איז א ט, האב איך געזאגט איך שטעל זיך פאר ס'איז נישט די רבי טייטלבוים פון די סאטמאר, האט זי געזאגט ניין, איך האב געזאגט און איך האף אז ס'איז נישט קיין טווערסקי ווייל איך האלט זייער פון די משפחה טווערסקי, ניין, און דערנאך מיט א מאל איז מיר איינגעפאלן טענדלער, האט זי געזאגט איך האב גארנישט געזאגט, גארנישט געזאגט, אבער זי האט מיר געגעבן דעם נאמען פון א הייבאם, א מידווייף, אין מאנסי, וואס האט נאכגעפאלגט די גאנצע מעשה, אלע פרויען וואס ער האט באלעסטיגט, און זי האט געהאט אלע דאקומענטן, און זי האט געזאגט זי וועט רעדן מיט איר, און ווען איך האב איר אנגעקלינגען, און מיר האבן זיך צערעדט וועגן דעם, און זי האט געזאגט, איך הער זי שרייבט פארן פארווערטס, מיין מאמע פלעגט ליינען דעם פארווערטס, מיין מאמע ליינט דעם פארווערטס יעדן טאג, און זי האט מיר געזאגט ווער זי איז, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען, אבער איך האב זיי געקענט פון קעמפ המשך ווען מיר זענען געווען קעמפערס דארט צוזאמען, האמיר ביידע שוין געטראכט דאס איז באמת באשערט, איז איך בין נישט געווען מסוגל אנצושרייבן אן אויספארש ארטיקל, אן אינוועסטיגעיטיוו רעפארט, דאס איז נישט מיין הינטערגרונד, האב איך געארבעט צוזאמען מיטן פארווערד, דזשעי דזשעי גאלדבערג איז דעמאלט געווען דער שעף רעדאקטאר, און עמי אידן איז געווען דער נייעס רעדאקטאר, און איך און ער צוזאמען. דאס הייסט איך האב אנגעשריבן דעם ארטיקל מיט אלץ וואס איך האב געדארפט אויספרעגן מענטשן ווייל וואס מיט אויסגעפינען, איך האב נישט געקענט שרייבן וועגן וואס ער האט געטון ווייל די עדות'ן זענען נישט געווען אזוי פארלאזליך, דאס זענען געווען פרויען וואס האבן געהאט צרות שוועריקייטן ווען זיי קומען צו אים, און איך האב נישט, מיר קענען נישט, מיר זענען נישט געווען בכח צו קענען וויסן ווער איז טאקע גערעכט, אפשר טראכטן זיי עס אויס, אבער וואס מיר האבן יא געוואוסט איז אז ישיבה און, נישט ישיבה אוניווערסיטעט, נאר די RCA, די Rabbinical Council of America, האט שוין אנגעהויבן אויספארשן דעם ענין, און האבן געהאט אריינגעבראכט די זעלבע אויספארשערן פון טעקסעס פון דאלאס וואס האט אויסגעפארשט וועגן די גלחים וואס האבן באלעסטיגט יונגלעך אבער זיי האבן קיינעם נישט געזאגט איז די ארטיקל געווען וועגן דעם אז די רבנים ראט באהאלט דעם פאקט אז זיי פארשן אויס אויס הרב טענדלער. און ווען איך רעד וועגן הרב טענדלער, דאס איז מרדכי טענדלער, מרדכי טענדלער, נישט די טאטע, די טאטע איז געווען, די טאטע איז געווען משה טענדלער און דאס איז מרדכי טענדלער. זיי האבן ביידע מ' פארן ערשטן נאמען, עס איז אביסל, ס'צעטומלט מענטשן. משה טענדלער איז געווען א גרויסע קענער פון אידישע עטיק, ער האט אסאך געשריבן וועגן דעם, און מעדיצין, וואס פאר די עטישע עניינים אין מעדיצין, און איך רעד איצט וועגן זיין זון מרדכי טענדלער וואס איז געווען די רב אין מאנסי, אדער אין איינע פון די פארשטעט, דאכט זיך ס'הייסט ניו העמפסטעד. און פארשטייט זיך איז די שיעור געווען זעהר אין כסף אויפן פארווערטס וואס מיר שרייבן וועגן דעם, אבער אינטערעסאנט איז אז מיט עטליכע יאר שפעטער האבן זיי אים אליין ארויסגעווארפן, אזוי אז מיר ביים פארווערטס האבן אנגעהויבן לאזן מענטשן וויסן, און ס'איז געווען פשוט אן ענין פון צייט ביז מענטשן האבן עס שוין אויסגעפינען אז עפעס איז דא נישט כשר. יישר כח, און דו האסט מסתמא באקומען א דאנקבארקייט שטילערהייט פון מענטשן ביי די זייט, קענסט דערציילן עפעס וועגן דעם? יא, איך געדענק אז איך האב באקומען עטליכע בריוו פון אידישע פעמיניסטקעס, פרומע אידישע פעמיניסטקעס, כאטש זיי האבן געהאט אביסל א קאנפליקט ווייל דער מרדכי טענדלער האט זיי געהאלפן מיט אסאך זאכן ער איז געווען זייער פאזיטיוו געשטימט אז מען זאל זיך צוהערן צו פרויען ספעציעל צו עגונות אז מען זאל העלפן די עגונות וויפיל מען קען אזוי איך פארשטיי דעם קאנפליקט וואס די פרומע פעמיניסקעס האבן געהאט. וואס פון איין זייט איז ער געווען צופרידן וואס ער האט געטון פאר די עגונות, פון די אנדערע זייט האבן זיי מורא געהאט וואס ער קען אויף טון שלעכטס צו אנדערע פרויען, אבער מיין מורא איז געווען צוליב דעם וואס איך באלאנג, איך האב אליין באלאנגט צו אן ארטאדאקסישע שול, און און מיין גאנצע קהילה איז אזוי, האב איך מורא געהאט וואס מענטשן וועלן טראכטן פון מיר אז איך זאג אויס סודות, און איך האב גערעדט מיט א רב דעמאלט, און ער האט געזאגט אויב די מיינסט אז ס'איז אפשר נישט אמת, אלזא אויב די האסט א ספק אז דאס איז טאקע אמת, זאלסט עס נישט אנשרייבן, אבער אויב די די ביסט זיכער אין דיין הארץ אז דאס איז טאקע אמת, האסטו א חוב דאס צו שרייבן. און דערנאך, מ'האט שוין געזעהן שפעטער אז. די רבנים ראט האט אים ארויסגעווארפן, די שול האט אים ארויסגעווארפן, עס איז באמת א רחמנות, עס פארשטייסט עס איז קלאר עס איז א קראנקע מענטש, אבער דאס מיינט נישט אז מיר קענען אים לאזן טוהן וואס ער וויל. א שווערע ארבעט אבער זייער וויכטיג צו טון. יא.
נו, ס'זענען דא אויך געווען טשעלענדזשעס, שוועריגקייטן, למשל אריבערגייען פון פאפיר אויף עלעקטראנישן פארם, אונטער דיין השגחה אזוי צו זאגן, יא? ווי איז געווען דאס פאר דיר? אסאך מענטשן וואס האבן געליינט דעם פארווערטס אדער געשריבן פארן פארווערטס האבן זעהר באדויערט וואס דאס קומט פאר אז די עלטערע לייט וועלן נישט קענען ליינען מער ווייל זיי ווייסן נישט ווי צו נוצן דעם קאמפיוטער, מיר רעדן דאך וועגן די אין די ניינצן ניין ס'איז צוויי טויזנט ביז צוויי טויזנט צען איז געווען די פראבלעם דעמאלט האט מען שוין דעמאלט אנגעהויבן זיך זארגן וואס וועט זיין אויב מען וועט שליסן די געדרוקטע צייטונג, ווען זיי האבן סוף כל סוף געשלאסן די צייטונג, ווי דו זאגסט ווען דעמאלט בין איך שוין געווען די שעף רעדאקטאר, די רעדאקטאר פונעם פארווערטס, איז האב איך געזאגט אז

און זיי קענען כאטש הנאה האבן פונעם אודיאו, איז איך וויל, איך האב געזאגט איך וויל פארשטייט זיך ווייטער דרוקן ארטיקלען, אבער מיר ווילן עס וועט זיין אנליין, עס וועט זיין אויף די אינטערנעץ, און פאר די עלטערע לייט וואס קענען טאקע נישט נוצן בליץ פאסט אדער די אינטערנעץ, האב איך פארגעלייגט אז זיי מען זאל זיי געפינען א ספאנסער דאס הייסט א יונגער מענטש אדער א קענער פון די אינטערנעט וואס וועט יעדעס מאל וואס ס'קומט ארויס די צייטונג וועלן זיי אפדרוקן די צייטונג פאר זיי, כ'געדענק איינער פון זיי איז געווען חוה לאפין וואס זי איז זייער א געלערנטע פרוי אבער זי האט זיך קיינמאל נישט אויסגעלערנט ווי צו נוצן דעם קאמפיוטער אדער ווי צו נוצן בליץ פאסט, איז האט האב איך געבעטן עדי פארטנוי ווייל זי האט דעמאלט זי פלעג אריין גיין אין אי וואך האט זי איז שוין מער נישט געווען אזוי יונג און אבער זי איז זי איז געווען א שטארקע און זי פלעג קומען אין אי וואך און ער האט צו געזאגט אז יעדעס מאל וואס איז דא א נייעם פארווערטס וועט ער עס אפדרוקן פאר איר און עס איר גיבן אין די האנט אריין איז האבן מיר געהאט עטליכע אזוינע אפמאכן. וואס איז געשעהן דערנאך איז קאוויד, קאוויד האט אונז געראטעוועט, פארוואס? ווייל ביז דעמאלט האבן אזויפיל עלטערע לייט געזאגט איך קען נישט ארבעטן אויפן קאמפיוטער, איך קען נישט לערנען אנליין, איך קען נאר לערנען אין א צייטונג וואס איך האלט אין די האנט, פארוואס? ווייל זיי האבן מורא געהאט, זיי האבן מורא געהאט פון מאדערנע טעכנעלאגיע, זיי האבן מורא געהאט זיי וועלן זיך נישט קענען אויסלערנען, און ווען ס'איז געקומען קאוויד און א מענטשן מיט אמאל זענען געווען אין א סיטואציע ווי זיי האבן נישט געקענט זעהן די אייניקלעך און אויב זיי זענען געווען אביסל יונג און געארבעט נישט געקענט גיין צו די ארבעט און ס'איז געווען אסאך דעפרעסיע ממש דעפרעסיע און מיט אמאל זעה איך עלטערע אידן וואס איך קען אויף פעיסבוק און וואס איז געשעהן איז, און דאס איז פסיכאלאגיש זייער אינטערעסאנט, אז מען מוז לערנט מען זיך אויס, ווייל זיי האבן אזוי מורא געהאט אז זיי וועלן נישט האבן קיין פארבינדונג מיט די דרויסענדיגע וועלט, אז זיי האבן זיך אויסגעלערנט ווי צו נוצן בליצפאסט, ווי צו גיין אויף זום, ווי צו עפענען א לינק, און מיט אמאל האט א גאנצע וועלט זיך געעפנט פאר זיי. איז דאס איז געווען א וויכטיגע מאמענט פאר מיר, ווייל איך האב געוואלט אז די עלטערע זאלן אויך געניסן פונעם פארווערטס, און זעענדיג וויפיל פון זיי האבן טאקע זיך אויסגעלערנט, און איצט ווען מען קוקט אויף פעיסבוק זעהט מען וויפיל פעיסבוק גרופעס עס זענען דא, פון קלאר ס'איז דאס זענען עלטערע מענטשן, עלטערע מענטשן איז צווישן, איך בין איינע פון זיי, טשילדרען אוו האלאקאוסט סורווייווערס, סעקאנד דזשענערעישאן, טו דזשי אין ניו יארק סיטי, און ס'איז דא עטליכע אנדערע אזוינע וואס איז קלאר דאס זענען מענטשן אין די זעכציגער און די זיבעציגער און אפשר אפילו אין די אכציגער. נו, נאך איין זאך וואס איז א גרויסער בייט איז אז דער פארווערטס פלעגט איבערגעבן נייעס, עס איז געווען א צייטונג פאר נייעס, יעצט איז לויט מיין פארשטאנד איז דער צוגאנג מ'פיל נישט איבערצוגעבן נייעס, נישט קיין אידישע טעלעגראפישע ארגאניזאציע, נישט קיין יו פי עס, גארנישט. וואס איז געשען?
יא, ווען איך בין געווארן די רעדאקטאר, ס'איז געווען זייער שווער צו באשליסן וואס ווילן אונזערע אידיש סטודענטן, ווייל דאס איז געווען די וואקסענדיגע גרופע, די די עלטערע לייט וואס גייען אוועק, איך ווייס שוין וואס זיי ווילן, אבער פאר די סטודענטן האב איך געטראכט אז זיי דארפן האבן עפעס וואס איז צוציעג. מיר פלעגן שרייבן די נייעס, בדרך כלל איז עס געווען פאר אידיש רעדערס וואס ס'בענקט זיך זיי צו הערן די נייעס אויף אידיש. אבער היינטיגע צייטן ליינט יעדער די נייעס אויף ענגליש, יעדער, די חסידים ליינען די נייעס אויף ענגליש, דאס הייסט מ'קען, זיי קענען עס ליינען אויף אידיש, אונזערע צייטונגען וואס איז טאקע נאך אלץ געדרוקטע צייטונגען, זיי האבן סיי געדרוקטע סיי דיגיטאלישע צייטונגען, אבער ס'איז באמת ווי מ'זאגט בומינג ביזנעס ביי זיי. אבער זיי זיי גיבן יא איבער די נייעס אויף אידיש, בדרך כלל נוצן זיי טאקע די אידישע טערמינען וויפיל זיי קענען, אבער געוויסע זאכן שרייבט מען נאך אלס סעקרעטערי אוו סטעיט אנשטאט א מלוכה סעקרעטאר, איז פאר דעם איז עס געווען נוצליך פאר די סטודענטן וואס מיר האבן גענוצט אזוינע ווערטער און זיי האבן געוויסט ווי אזוי מען נוצט עס, אבער איך האב אנגעהויבן איך האב געהאט א געפיל ווען איך האב גערעדט מיט יונגערע מענטשן וואס האבן זיי געליינט איז דאס נישט געווען די נייעס איז נישט געווען וואס זיי האבן געליינט. איצט טראכט איך אפשר אנדערש, אפשר קען דאס זיין א גוטע אופן זיך צו לערנען אידיש, דאס הייסט אויב דו ווייסט וועגן א גרויסע נייעס וואס איז פארגעקומען וואלסטו עס געליינט אויף ענגליש אדער אויף העברעיש אדער וואס דיין ערשטע שפראך איז, און דערנאך ליינסטו עס אויף אידיש, און דו ווייסט שוין וואס די סוף איז, דו ווייסט שוין וואס די פאקטן זענען, איז עס אפשר גרינגער. אזוי אז איך קלער שוין טאקע פון אפשר עפעס אויף א געוויסן פארמאט ברענגען נייעס וואס איך האב אנגעהויבן, און איך טו דאס צוביסלעך, איז מיר האבן עפעס וואס הייסט טשיקאווסן. אויף ענגליש רופן מיר עס טידביטס, דאס הייסט יעדע פאר וואכן, אמאל פארפערליך אפאר וואכן, אבער איך פרוביר עס מאכן איינמאל יעדע צוויי וואכן, איז שטעלן מיר ארויף אן ארטיקל, א קורצן ארטיקל פון עפעס א טשיקאווע נייעס די לעצטע איז געווען וועגן א חסידישע פאפ זינגער אין ישראל וואס האט אנאנסירט אז ער גייט זיך ער גייט זיך פארשרייבן אין צהל און ער גייט זיך אפילו ער איז א חרדי גייט ער זיך פארשרייבן אין צהל אין די און די ישראל'דיגע ארמעי וואס דאס איז א גרויסע איבעראשונג, און עכ פ ווייל ער איז א פירער, אסאך מענטשן קוקן ארויף צו אים, האב איך געמיינט דאס וואלט געווען אן אינטערעסאנטע נייעס איבערצוגיבן, האב איך עס איבערגעזעצט אויף אידיש, און וואס איך טו מיט טשיקאווסן איז ווען איך גיב איבער די נייעס שטעל איך אויך אריין דעם אודיאו. איז אזוי קען די סטודענט צוערשט ליינען דעם טעקסט, און ווי איר ווייסט, אפשר ווייסן נישט אלע צוהערער, אז די פארווערטס האט א ווערטערבוך איינגעגלידערט אינעם טעקסט, הייסט עס יעדעס מאל וואס דו זעסט א ווארט וואס דו קענסט נישט, גיב א קליק אויף דעם און ס'שפרינגט ארויס די ענגלישע איבערזעצונג. האב איך געטראכט, אזא קורצע נייעס וואס איז גרינג צו פארשטיין, קענען זיי איבערליינען מיט'ן הילף פון דעם איבערזעצער, און דערנאך קענען זיי עס ליינען נאכאמאל, דאס מאל הערנדיג ווי איך ליין פאר דעם ארטיקל אויף א קול, קריגן זיי עס פון ביידע זייטן אריין אין אויער און אין די אויגן, און איך האף אז דאס וועט זיי העלפן בעסער פארשטיין דעם ארטיקל, און אפשר קענען מיר טון אזא זאך מיט נייעס בכלל. איך דרוק אויך אפ נייעס פון די חרדישע וועלט פון צייט צו צייט ווען ס'איז דא א לוויה פון א גרויסן רב, וואס בדרך כלל שרייבט מען נישט וועגן דעם אין די דזשעי טי עי, עס איז נישט עפעס וואס מען, א מענטש וואס אונזערע קרייזן ווייסן וועגן דעם, אבער עס איז א מענטש וואס האט משפיע געווען אויף אסאך אסאך חסידים, איז שרייב איך אזא נעקראלאג וועגן אים, און איך האף אז די חסידישע ליינערס ליינען דאס און שיקן עס איבער צו זייערע פריינד און משפחה. און נאכאמאל מזל טוב, יישר כח און א דאנק פארן אינטערוויו. זיי געזונט.